קאנטראל זיך, צי צוריק, טו עס לעולם חוזר און איך טו תשובה, און די שוגג וואס איך האב פריער געמאכט בין הספק געווארן ל זכות מורא'דיג ברוך השם. יא, לאמיר אנהייבן נאכאמאל. אקעי.
שלום וברכה מורי ורבותי אזוי אונז זיצט מען דא צוזאמען, צווישן אונז גערעדט אונז שמועסט מיר אזוי צווישן זיך, און מען גיימער רעדן ווייטער, יא די עולם רעדט, מען שיקט אריין שאלות צו ר' יוסף זאב, ר' יוסף זאב שיקט מיר א ליסט, און איך גיי אזוי ממש ווי א גורל, כמעט ווי א גורל, אז ער נעמט א שאלה דא און א שאלה דארטן, פרעזענט עס פאר רבי יוסף זאב, און רבי יוסף זאב ענטפערט, און איך האף דערוילעם די שאלות ווערן פארענטפערט און די ספיקות ווערן, כ'ווייס נישט צו די שאלות ווערן פארענטפערט און די ספיקות ווערן אויפגעלעזט, אבער על כל פנים ס'קומט אריין אביסל קלארקייט, מ'זאל בעסער פארשטיין וואס די שאלה איז און וואס די ספק איז. סאו רבי יוסף זאב. קען מען אנהייבן? לאמיר אנהייבן. לאמיר אנהייבן. איז דא אזא שאלה דא, וויאזוי קען איך וויסן צו איך האב עימיצן ליב טאקע ווייל איך האב אים ליב, אדער איך האב אים ליב ווייל ער האט מיך ליב, און ס'גייט צוריק, איך שפיר דאס אז יענער האט מיך מחשיב, אטאמאטיש ווער איך אזוי ווי מ'זאגט, איך מיין איך בין שוין יעצט דא מסביר יענעמ'ס שאלה, און איך האף איך בין עס גוט מסביר. איך האב גראד אפגעלערנט אביסל אנדערש פון וואס דו, איך האב געמיינט ס'קען זיין אז ער פרעגט ווי ווייס איך צו איך האב יענעם ליב,

צו ער זאל משקיע זיין אין דעם, צו די נפקא מינה איז צו ער זאל זיך ארויסטשעקן פון דעם. נאכער איז די שאלה וואס איז די נפקא מינה איז, נניח, איך מיין לויט מיין געס וואס איך האב פארשטאנען די שאלה, אז צו צו איך בין איך בין א מחשב על אם איך מחשב אדער ווייל איך בין א מחשב ווייל איך בין א מחשב. ביסטו מחשב ווען ס'ארבעט און ס'שטימט און יענער איז מקבל און ביסט גוט דערמיט און ביסט צופרידן און ס'ברענגט וועלכע תועלת דו זוכסט ס'זאל דיך דא ברענגען, איז פאר ווייטער דערמיט, אבער מיט א פרישקייט.

די שאלה איז צו ער זאל משקיע, אין מיינע אויגן, צו זאל איך משקיע זיין אין די חברות'שאפט, ס'איז א גוטע זאך, יא, און צו איך, חזל זענען דאך א גרויסע, גרויסע חסידים פון פון גוטע חברים, און איך אין מיין פערסאנעל לייף אויך, און איך גייד יעדעם איינעם צו מעקסימייזן די.

און און מ'גיי מיר גיין מיט די הנחה אז יענער איז א איז גענוג א איידעלע מענטש אז ס'גייט נישט ארויסקומען בולט קלאר אז טאמער די חברותא'שאפט די ידידות איז איינזייטיג ס'טייטש ס'קומט נישט פון פון פלוני ב' צוריק צו פלוני א' העט ער עס נישט ארויסווייזן איז די בעסטע וואלט געווען הרגשה וויאזוי פילט זיך עס.

וואס וואס איז די עסענס פון עיקר פרענדשיפ? און אויב איז עס א עכטע גוטע פרענדשיפ מעג מען אמאל אויסשמועסן די זאך אליין? אהה אהה.
מעג מען אמאל אויסשמועסן די זאך? פרעג אים, פרעג אים, רעד מיט אים, זע זע צו צו ס'איז דא אסאך קנאות און דזשעלעסי צווישן איינער די אנדערע, דיך גייט אן אז ער רעדט מיט אנדערע, דאס גייט דיך נישט אן, ווייל א עכטע חבר פארשטייסט אז.

פון אנדערע.
ווי העלטיער דיין לעוועל פון דיפרענשיעשן איז, דו זעסט דיך, ביסט מסוגל צו זען דיך מיט דיינע מעלות און דיינע חסרונות, אלס א ישות, אלס א מציאות פאר זיך אליין, אן דעם וואס דו מוזט צוקומען צו אנדערע אז זיי זאלן זען דיך. למשל, מענטשן מיט א לאו לעוועל אוו דיפרענשיעשן קענען פרעגן דעם פארטנער צי ס'איז

אקעי סאו. ווי העלטיער די לעוועל איז, אלץ בעסער איז די, גייסטו קענען זעהן אויף די זאך, איך מיין אז קוק אויף די קאמיוניקעישן, ווי געשמאק ס'איז צווישן ענק, קוק ווער ס'קאנטעקט וועם, קוק באמת לאמיתו וויאזוי דו פילסט זיך, און ברענג עס אויף מיט אים אויב דו קענסט, רעד עס אפן, און וועלקאם קום נוץ די קאנצעפט פון דיפרענשיעשאן וואס כ'האב געזאגט אויב מעגליך און פרוביר עס צו קוקן און אויב האסט א שוועריקייט צו קוקן איז זעהט אויס אז ס'קען זיין אז ס'איז טאקע דא א פראבלעם אין די לעוועל פון דיפרענשיעשאן. אהה. און יא, פנחס מיט דיינע ש ס וועל איך צולייגן אז אונז זעמיר קיינמאל נישט דא צו פסק'נען, ס'קען זיין אז האמיר עס קאמפליטלי ראנג ארויסגעקענט זיין אז ער האט געמיינט צו פרעגן אפילו עפעס א דריטע זאך אויכעט, יא?

פרוביר אויף די בעסטע וועג, פראפעשענעלי, מיט פרענדס, מיט בוקס, מיט וואטעווער דו קענסט, און אויך מיט מיטן צוהערן צו אזעלכע פראגרעמס און עס אריינשיקן צו מיר און צו אנדערע און הערן וואס דער עולם ענטפערט אויף דעם, און אזוי, דאס איז די ערשטע סטעפ מיין איך, עס הער קודם און פארשטיי קודם וואס עס גייט גוט פאר, ווי מען זאגט א סטעפ בעק, יא, האלטסטו אינמיטן וואקן אין דיין לעבן קומסטו צו א באמפ, יא.
און דו קענסט נישט גיין ווייטער ס'איז א אבסטעקל? גיי צוריק און זעה פארוואס ס'איז דא די באמפ, אפשר קענסטו גיין אין א אנדערע וועג, יד. סאו אפשר אפשר וואלט דאס און קען זיין האלט שוין נאכדעם וואלט אפשר דאס א גוטע שאלה צו פרעגן זיך אליין, פארוואס וויל איך מיך טוישן? פארוואס די מענטש וויל זיך טוישן? יא, פארוואס וויל איך מיך טוישן? די טבע פון א מענטש איז אז ער איז א הולך, קיינער וויל נישט בלייבן, א מענטש ווערט זייער זייער דיפרעסט און פארטריקנט און נאמב אויב ער אויב ער טשעינדזשט זיך נישט, אויב ער גייט נישט, אויב ער רוקט זיך נישט א גאנצן צייט. רבונו של עולם האט אונז אזוי באשאפן צו האבן א דרייוו, אינעווייניג א חלק פון די דרייוו פון די יומען קאנדישאן, יא, פון די נשמה שבמוחי איז, דארף זיך טוישן, מען דארף זיך רוקן, מען דארף א גאנצן צייט, נו נו, ס'דא מענטשן וואס זענען אביסל מער נערוועז, ס'דא מענטשן וואס זענען רואיגער, אבער יעדער איינער וויל זיך טוישן, יעדער איינער וויל זיך רוקן ווייטער א גאנצן צייט.

דאס אליין געט קלעריטי, ווי בין איך סטאק אין אנדערע ווערטער? דו געסט אים א טול, ער זאל אפליינען די מעפ און פארשטיין גוט פונקטליך. אדער אפליינען די סטעישן כאטש. אקעי, זייער שיין. סאו דאס איז איין זאך. נאכדעם וואס דו ווייסט דאס, Habits איז זייער זייער א גוטע וועג. זאכן וואס דו ביסט צוגעוואוינט אפילו ס'איז נישט גרינג אדער דו פארדינסט נישט צופיל דערפון, פלעין זיין צוגעוואוינט דערצו איז א גוטע זאך, און ס'איז גענוג צו, ס'איז גענוג פאר א מענטש צו טון דאס אויב ער איז צוגעוואוינט, אין אנדערע ווערטער אויב דו ווילסט דיך טוישן, און דו ווייסט, לאמיר זאגן דו האסט אנגעצייכנט א געוויסע זאך, איך וויל מיך טוישן אין יענע יענע עריע, איינע פון די וועגן וויאזוי דו קענסט דיך טוישן איז אויב דו גייסט מאכן די זאך וואס דו ווילסט אז ס'זאל געשען, וועסט עס מאכן פאר א העביט. די ערשטע פאר מאל גייט דיך עס זיין שווער וועגן ס'איז נאכנישט קיין העביט און דו האסט נאכנישט קיין שטארקע אינטערעסע. און דא קומט אריין נאך א נקודה וואס איך נוץ גאר אסאך, אריינלייגן א כח המושך, אריינלייגן א מעגנעטייזינג,

קען עס נוצן אויף אלע מיני זאכן, און לייג אריין עפעס א פאזיטיוו זאך, קאנעקט עפעס א זיסע געשמאקע זאך, מאך עפעס א גוטע עקטיוויטי ארום דיין עקסערסייז, כדי זאלסט קענען קריעטן די העביט, אבער דאס איז אין איין עריע, נאך דעם איז דא אין די אנדערע עריע אויך איז דא מורא'דיג אסאך זאכן, טרעפן ריכטיגע מענטארס, ריכטיגע מענטשן וואס זאלן דיך באגלייטן, אמאל איז עס חברים און אמאל איז עס משפיעים, און אמאל איז עס, אויב איז עס אין א געוויסע ספעסיפיק עריע, איז דאס מענטשן וואס זענען לידערס אין יענע עריע, צו וואס זיי האבן זיך אמאל געמוטשעט מיט די זאך וואס דו האסט דיך געמוטשעט, טרעף א בוק אויף די סאבדזשעקט. אין אנדערע ווערטער, העביט, צווייטע זאך איז. עס מאכן. מאך עס זיס, מאך עס זיס, און די דריטע זאך איז נאלעדזש. הער אויס רעדנערס אויף די סאבדזשעקט, ווער געוואר, סיין דיך אויף אויף זאכן וואס וואס מען רעדט פון דעם. אזוי פיל איך מענטשן און ועל כולם איך ווייס דאך אבער אז מענטשן טוישן זיך נישט נאר אויב זאכן געשעהן באמת איז פעיס באמת די שוועריגקייטן די זאך וואס וואס איז דיך באמת שווער און דאס וועט זיין דיין גרעסטע דרייוו הגם ס'קען אמאל קומען פון די נעגעטיוו זאך אבער די טשעינדזש דארטן לייג אריין די פאזיטיוו מינינג די דרייוו פארוואס די ווילסט דיך טוישן מעגסטו נעמען פון די נעגעטיוו וועגן אזוי קען עס נישט אנגיין איך האלט נישט ביים נאך איין טאג זיין אין די מצב ווי איך בין. אקעי סאו די עיקר זאל זיין א פול. א שלעפ אהין, אבער לייג א מעג לאזן אביסל אויך דעם שטופ. יא, מעקסימייז דעם סימן אויף א סייט טוב אויף וויפיל דו קענסט, מיטן פשוט גוט פארשטיין וואס איז דער רעיון פארוואס גייט עס נישט ארבעטן פאר דיך און סיר אוועק פון דעם. אבער אן קיין בעלנס.
ס'טייטש אז די עיקר די עיקר משקל זאל געלייגט ווערן ביי די סייט טוב מער ווי דאס די סיר מרע. די חלק ה טשעינדזש, דאס וואס איך זאג, די חלק ה זיך אויפהייבן און אפשאקלען. Wow איך זע די בענק אוו מייער קומט מיר ארויף אויפן מיינד יעדע וואך, איי געס ער איז געווען מיין מענטאר ווען איך האב מיך געוואלט טשעינדזשן. ר' בענק אוו מייער זאגט אייביג אז ס'איז דא אסאך מאל אז א מענטש הייבט זיך אויף און שאקלט זיך אפ פון פון זיינע אלטע געוואוינהייטן פון זיין יצר הרע'ס, ער זאגט ער באמערקט וואס די יצר הרע האט געטון מיט אים ביז אהער ווי האט אים אוועק גענומען פון זיין לעבן, האט אים אוועק גענומען פון אזויפיל זאכן, פשוט פאר כעס, ער רעגט זיך אויף אויפן יצר הרע ער וויל אים צופיקסן, פאר דעם אליין הייבט ער זיך פלעין צו צופיקסן דעם יצר הרע, מען מעג עס נוצן דעם

אבער איך נוץ עס פאר איך נוץ דאס אייביג אין קליניק פאר יעדעם וואס וויל רעדן פון טשעינדזש נוץ איך דאס. די ערשטע סטעידזש איז די פלאץ ווי די מענטש ווייסט נאכנישט פונקטליך וואס עס גייט פאר מיט אים. ער איז נאך סטאק, ער כאפט נאך אפילו נישט אז ער וויל זיך טשעינדזשן, ער כאפט נאך נישט אז עפעס איז ראנג בכלל. די צווייטע סטעידזש איז ווען ער הייבט שוין אן כאפן אז עפעס איז ראנג אבער ער ווייסט נאכנישט און ער ער ווייסט נאכנישט פונקטליך וואס צו טון, ער איז נאכנישט גרייט צו טון געהעריג זאכן, אבער ער הייבט שוין אן זאמלען אינפארמעישאן אויף דעם, און ער וויל שוין, מ'קען שוין הערן פון אים אזעלכע ווערטער אזוי ווי, אוי, ווען וועל איך שוין ווערן בעסער, וועל איך מיך שוין טוישן. און די דריטע סטעידזש איז, נאכדעם וואס ער איז שוין א לאנגע שטיק צייט געווען אין די צווייטע סטעידזש פון זען אז עס איז נישט אזוי גוט און וועלן עפעס טון, יעצט אקומט די סטעידזש וואס זיי רופן עקשן. יא, די סטעידזש פאר דעם הייסט קאנטעמפלעיטינג, די סטעידזש הייסט עקשאן, די רגע קומט צו עקשאן דארטן איז די קנאות גאר שטארק, דארטן ער רירט נישט צו קיין, איך ווייס צו ס'איז ציגרעטלעך, צו ס'איז יעדע זאך, יעדער איינער מיט זיינע זאכן פון וואס ער אויף רירט, וואטעווער ס'איז, יא, און די נעקסטע סטעידזש איז. מעינטענענס, מעינטענענס איז די איז די איז דארטן ווי איך האב אביסל געספענט יעצט צייט די לעצטע פאר מינוט צו רעדן וואס מ'דארף טון אין די מעינטענענס, קוק נאך די פאזעטיוו און קריעטן גוטע העביטס און די נאלעדזש, די נאלעדזש גראדע הייבט זיך אן אפילו אין די ערשטע סטעידזש קענסטו טון נאך סאך פאר די הייבסט דיך אן און די ווילסט דיך טוישן און נאכדעם קומט רילעפס, א מענטש פאלט צוריק אבער איך זאג אייביג א מענטש פאלט קיינמאל נישט צוריק צו די פלאץ ווי ער איז געווען. א מענטש פאלט קיין מושג, ס'איז קיינמאל נישט אזא זאך, וואו איך טרעף מיך ביי סקווער וואן, איך טרעף מיך ביי א', איך האב נאך גארנישט געטון, ס'איז נישטא אזא זאך. ס'זעט דאך אויס כאילו דו טרעפסט דיך ביי א', אבער דו טרעפסט דיך נישט, ווייל דו ביסט יעצט צוריק געקומען אין א', נאכדעם וואס דו האסט שוין געמאכט דעם גאנצן טריפ, דעם גאנצן דרך התשובה, אדער וואטעווער דו ווילסט עס אנרופן, האסטו, ביסטו צוריק געקומען, און איך קוק עס אן, אפשר וועסטו עס קענען בעסער ממחיש זיין, אזוי ווי א ספיירל, אזוי ווי די סלענקיס וואס זענען דא, סאו מ'גייט אגאנצן צייט ארויף, יעצט טעקניקלי קומסטו אן אין די סירקל צו די זעלבע פלאץ ווי דו ביסט געווען, אבער אגאנצן צייט ביסטו א שטאק העכער. און דו גייסט אפילו אראפ אביסל אויכעט. ניין, למעשה נישט. ניין, די אראפגיין, די אראפגיין ארבעט אזוי, די אראפגיין ארבעט, למשל, אז, אז, דאס איז למשל, דאס קען איך נוצן א סטעירקעיס, אקעי? איינער גייט ארויף סטעפס,

ער גייט אויך זאגן העי איך בין צוריק יעצט ביי דרום און מילא מיינט עס כ'האב מיך גארנישט גערירט? ניין! כ'בין אויף די זעלבע פלאץ א שטאק העכער און אויב איך דארף ארויף גיין פֿינף מאל די זעלבע סטעפ, די זעלבע סעט פון סטעפס אבער א גאנצן צייט גייסטו זיין א שטאק העכער, און ס'איז באמת באמת אזוי. ס'זעט אויס ווי מ'גייט אהין און צוריק אהין און צוריק אבער למעשה רוקט מען זיך ארויף א. אהא. און עס רעכן אויך דא נאך מער ווי דעם וועגן ס'דא געוויסע געימס יא געוויסע מעיזעס וואס מ'מאלט א זעכל ווער ס'איז דא אין די בוקס וואס מ'.

און בקיצור און די העכסטע לעוועל איז ווען דו קומסט אן אינגאנצן אויבן איז עס טרענסענדענס א מענטש קומט אן צו א פלאץ ווי ער האט שוין נישט קיין שום ספיקות?
קיין שום משיכה צו די זאכן וואס ער האט אמאל געהאט בשעת א מענטש איז נאך אין מעינטענענס און אין רילעפס פאלט ער אינגאנצן צייט צוריק די תקיפה פון עקשן קען זיין טאקע נישט ער פילט ווי אין אסאך מאל ס'ציט אים נאך אבער ער פייט דערמיט גאר גאר שטארק מיט די אלטע העביטס מיט די אלטע זאכן. קיצור שוין האט מיר געגעבן א שמועס אויף. זייער שיין, יא זייער שיין און זייער קלאר, און זייער געוואלדיג, ממש געוואלדיג. כ'גלייב אז הגם האסט נאר אדרעסירט איין קשיא, אויב דא זענען אדרעסירט געווארן נאך אפאר שאלות וואס אויב זענען זיי נאכנישט געפרעגט געווארן זענען דא מענטשן וואס וואלטן זיי געוואלט פרעגן. יא איך מיין אזוי. יא נאכאמאל דאס נעמט אריין אין זיך זייער אסאך זאכן, ס'נעמט אריין אין זיך די גאנצע, מיר מיר געברענגט אזא שמייכל אויפן פנים ווען כ'האב געזען די שאלה איינער געפרעגט האו קען איי טשעינדזש מיי סעלף, ס'איז א תורה שלימה, ס'איז דא גאנצע בוקס, גאנצע גאנצע אפטיילונגען אויף די אויף די סוגיא וויאזוי א מענטש קען זיך טוישן, ס'איז בכלל, ס'איז אפילו דא א שמועס.

קען מען רופן אדער טעקסטן טרי פאר זיבן זיבן זעקס זעקס טרי טרי פאר פאר אגב די נומבער קען מען אויכעט שיקן שאלות וואס זאלן אויסגעשמועסט ווערן דא אויף צווישן אונז די נומבער איז טרי פאר זיבן זיבן זעקס זעקס טרי טרי פאר פאר.